Ngatho cia mwanya, ngatho makĩria we mwĩroreri wa Thumbĩ TV, nĩ ngatho nĩ gũthia ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ ũgatuĩrithania ona kwenda na gũtĩa show citũ iria tũkoretwo tũgĩkũrehera. Nĩ ngatho we shabiki wa tabarĩra ya Thumbĩ cirĩ o ũkĩrĩinĩ, nĩ hau tũkinyanĩtie na no tũgũthiĩ na mbere. By the way, rũgano mũthithi mũno rwa Queen Jane tũkũreheire show cigana ũna. Na bado, rũgano rwa Kũri Jane tũrakũrehera icbaũ kĩmwe, igĩrĩ, ithatũ, inya, ithano, wethiĩ na mbere na gũtara nginya ithatũ gakwĩra rũgano rũu rwakinya hau tũthiĩ rwa mũndũ ũcio ũngĩ nĩ rũnene ona ndũrĩ ũraigua maũndũ nĩ hĩndĩ ũkũmaigua. Thengiũ. Tabarĩra ya Ritho rĩa Ũndũire no ĩthiĩte na mbere na gũtunya andũ nduma gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Aingĩ rĩrĩa megũcithikĩrĩria nginya me nja wa bũrũri maugaga nĩ twamane gĩtũmi kĩao matũme kana maigue me mũciĩ. Ũndũ ũcio tũgakenera mũno makĩria. Ningĩ o na hau ti ho ũhoro ũrĩ mũno makĩria, nĩ amu mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Rĩĩtwa rĩa Ũndũire, ndĩrenda ngũrute Kenya tũmbũke o na no tũgere kũrĩa Arizona, Phoenix, bũrũri-inĩ wa Amerika tũtige twageithia njogu citũ iria ciĩ kũu Njogu ĩgwĩtwo Simon, Simon, na njogu ĩgwĩtwo Peter. Tũthiĩ twamageithia, tũcoke tũhũndũke, tũthiĩ nginya mũhuro-inĩ wa iria rĩa Pacific, yes, Pacific, state-inĩ ya Washington. Kũu tũcemania na mũthuri Mũgĩkũyũ, mũthuri mwendi rũrĩrĩ, mũthuri cabiki na ndemwa ya thũmbĩ, mũthuri mũheani kĩrĩra. Nĩ mũtonyi na kĩrĩa gĩake kũrĩa atonyagĩra. Ũmũthĩ tũkũmũrĩka maũndũ maingĩ, no mbere ndaya. Twambe tũtinie ngũhĩ tuge. Kwĩragwo mbũgi nĩyateire mũriha, nĩtũkũrania. Ona nĩ kwarĩ mbũgi, nĩ kwarĩ mũriha, ciateirwo nũ, agĩka atĩa? Nĩikoneka, arĩa mwethaga mwethaga kĩ, na mwonire kĩ? Reke nyite mũthuri ũgeni. Mũthuri thengiũ mũno makĩria nĩũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũgenera mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ gwa Thũmbĩ TV. Gwĩtambũrũkie tũkũmenye wega. Ĩĩ nĩ thengiũ mũno mũthuri ũgwĩtwo Kĩnyua, nĩ tondũ wa ũguo tũraririe nawe, na rĩu ningĩ wacoka wanjĩtĩkĩria gũkorwo twĩ nawe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Njuge njĩtagwo Wawerũ, Wachira, Wakarugia, Wakagiri, Wakĩania, na ndĩ mũthuri mũgacikũ wa mbarĩ ya itĩ. a Mũihũa na Acera a mbarĩ ya Gathagu. Na gwitũ nĩ Mũnyũ, Mũnyũ wa Thĩka, kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Komo, eh, itũra rĩa Komo, ah, handũ hetagwo Gĩkumari. Ndaigua ũguo andũ a Komo nĩ moĩganĩte tondũ kũu twagĩthire tene uh, nĩ andũ aingĩ mũno manjũĩ na nĩ njokete nĩ njokete ngathamĩra itũra rĩa Gĩthii kũrĩa harĩa Makogeni na rĩu nĩ njokete ngacoka nĩ ngĩrutĩte mawĩra maingĩ kũu Kenya na rĩu ngacoka ngoka gũkũ bũrũri ũyũ wa Amerika uh, state yĩtagwo Washington na itũra rĩrĩa ndĩ gũkũ rĩtagwo Lacey na tondũ gũkũ kũmenyithanagio barabara barabara nĩcio imenyithanagia harĩa mũciĩ waku ũturumĩte bara njikaraga nyũmba ĩtagwo Severin Apartments na ĩ thĩinĩ wa barabara ĩtagwo Kakeita Road South East na na rĩu nyũmba ĩno ĩkoretwo ĩ thĩinĩ wa 436 koguo rĩu ũngiuga 436 Carpenter Road South East ũgũkorehwo nginya rĩu nyũmba ĩno na apartment ĩno yakwa nĩ 206 ndĩrenda kuga ũguo nĩgetha ndĩtambũrũkie Ah, Ndiũĩ kana he handũ ndatigia hau ha gwĩtambũrũkia nĩ tondũ eh, ngwĩciria o ũrĩa tũrathiĩ na mbere nĩ mũkũmenya gĩtũmi kĩa ngorwo ndĩ na mũtaratara ũyũ ũyũ tũrambĩrĩirie na mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Kĩnyua wa Thũmbĩ TV. Thengiũ mũno makĩria no ũkorwo ũgĩtũtarĩria mũtaratara nĩ ũrĩkũ, rĩthugunda nĩ rĩkũ, ona muonere na mwĩcirĩrĩria nĩ ũrĩkũ? Ah, nĩ thengiũ ah, thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa niĩ ndaciarirwo 1959 eh, nĩ mũthuri ũgwĩtwo Shinda na maitũ etagwo Wanjirũ na Wanjirũ anjiarire agĩcoka agĩkua na niĩ nderetwo nĩ cũcũ ngarerwo nĩ cũcũ ngamba ngarerwo nĩ cũcũ ũcio waciarĩte maitũ Wanjirũ na ngacoka ngarerwo nĩ cũcũ ũrĩa waciarĩte baba. Ngiuga maitũ nĩakuire, akuire ndĩ wa thikũ. Baba nĩanjĩraga nĩ thikũ igĩrĩ, na ningĩ andũ angĩ nĩmanjĩraga nĩ thikũ mũgwanja, na nĩtwacokire tondũ niĩ ndaciarĩirwo Ndeiya, Ndeiya kũndũ gĩcagi gĩtagwo gĩcagi gĩa Tiekuni. kũrĩa aciari magĩthamĩirio nĩ tũkũheana twathiĩ twakinya hau na rĩu no igwa maitũ nĩ akuire ngĩikara kũu thibitarĩ ya Kenyatta IDH hĩndĩ ĩyo ĩtagwo IDH no rĩu ĩtagwo Mbagathi na ndagĩtarĩ ingĩkinyĩrwo nĩ kuga rĩngĩ ndahota kũgwatio mũrimũ nĩ arwaru ona mũrimũ itarĩ naguo Ah, niĩ ndiongire maitũ tondũ ndagĩtarĩ ciekũĩire atĩ maitũ oragwo nĩ mũrimũ wa TB nĩkĩo ũraigua akuĩrĩire kũu Ah, ah, ndaciarwo ndaciarĩirwo ndĩia ngwĩciria nĩ akĩguthũkirio akĩguthũkio Kenyatta na agĩkuĩra rĩu kũu IDH na rĩu arĩkia gũkua nĩ waigua ngĩrutwo rĩu kũu thibitarĩ Ngĩikara na na cũcũ wa mbũri wa Kĩrũĩ wa Mũthiora gũkũ Kawangware. Mũciĩ kwao nĩ Kawangware, kũrĩa maitũ aciarirwo nĩ Kawangware. Cũcũ ũcio wa Ngũi ena mũgũnda, mũgũnda ti mburoti, nĩ mũgũnda. Ona guka wa werũ ũrĩa rĩu niĩ nduĩtwo, ena mũgũnda kũu Kawangware. Kiburoti. Na rĩu ndagĩikara ndakinyia hĩndĩ ta ya ũrĩa mwana acokagio ihu-inĩ, baba nĩ aigire nĩ ekũnyenda, na rĩu guka wa Rero akiuga hatirĩ na nganja niĩ no mũhaka nengerwo baba tondũ baba nĩ akĩracĩtie nĩ agũrĩte maitũ. Rĩu nĩguo ndairirwo nĩ cũcũ, na mũtumia ũngĩ wĩtagwo nyina wa Kagiri hete gĩtĩo, Nyina wa Kagiribaba maciarĩtwo marĩ atatũ, ath, anake, maciarĩtwo Kagiri ũrĩa waciarĩte Karugia na, na baba rĩu Cira nĩwe waciarĩte Cũngũ kana Wanjikũ, mũtumia ũcio rĩu wanjiĩrire kũu Kawangware, nyina rĩu wa baba, na marĩ na mũirĩtu wa baba mũkũrũ ũcio Kagiri wĩtagwo Wanjikũ etagwo nyina wa Kagiri no na rĩu arĩ o muoyo ekũrĩa itũũra rĩa Komo nĩ njũĩ ekũu nĩ mekũhota gũthikĩrĩria na nĩ mekũmenya nĩ ũhoro wa ma koguo rĩu niĩ nĩ nyonete atĩ niĩ ndĩ mwana wa ũrĩa mũngĩta maira kũbĩbĩ tondũ nĩ ũkũigua gĩkũũ kiugaga karega nyina gakuaga gatongete na rĩu nĩ ũkũigua rĩu niĩ ndiongire maitũ Koguo mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ ngoretwo ngĩyũria ciũria mũkũrĩre wakwa, tondũ nĩwaigua niĩ ndaciarirwo 1959, koguo mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo nĩ ta kĩmĩaka 66, rĩu ndorete mĩaka 70. Nĩ ngoretwo ngĩyũria ciũria, ngakorwo ngĩũria Ngai, nĩkĩ gĩatũmire maitũ akue na niĩ ndũre muoyo? na ngĩruta mawĩra makwa tondũ nĩ ndutĩte mawĩra maingĩ eh, nĩ ndeyũragia kĩũria kĩu na nĩ ndakĩhikanirie ngĩgĩa na bamĩrĩ yakwa ah, ngĩgĩa na mũtumia wetagwo nyina wa cira na rĩtwa rĩake piũ retagwo etagwo mbaire aimĩte kũndũ gwĩtagwo ngũriba na tũkĩgĩa na bamĩrĩ ndĩna ciana inya igĩrĩ cia tũhĩĩ na igĩrĩ cia tũirĩtu Kahĩĩ nĩko kanjĩrĩirie gĩcira na gacokerwo nĩ wa thiũ maitũ, gacokerwo nĩ wa mbũri, nyina rĩu wa mbaire, na gacokerwo nĩ kĩhinganda mbũngua kana karega. Rĩu nĩ ndeyũragia na nĩ ndũrĩte ndĩyũrĩtie, na rĩu ũhoro ũcio ũroka ndĩ gũkũ Amerika. Ndĩreciria ĩ anga kĩũria kĩrĩa ndũire ndĩyũragia nĩ gĩgũcoka, atĩ Ngai anjigĩte muoyo nĩgetha nyite itemi ona rĩ nĩniĩ rĩa kwĩyũria kĩũria gĩkĩ tũreyũria harĩa mburi yatereire mũrĩha, na ningĩ kĩũria kĩrĩa tũreyũria atĩ tũngĩcokia rũĩ mũkaro tondũ andũ matũrĩte maigĩte ũhoro wa rũĩ mũkaro na mũkaro ũtaracokwo. Ngoria hihi nĩ ikinya rĩrĩkũ kana nĩ itemi rĩrĩkũ ingĩtema nĩgetha ndeithĩrĩrie rũrĩrĩ rwitũ rũcoke mũkaro tondũ nĩ mũkuona ũrĩa kũhĩtanĩte nĩ tondũ nĩ twatiganire na ũndũire witũ tũkĩingĩra ũndũire wa mũthũngũ na mũthũngũ ũyũ ndarĩ na bata na ithuĩ okĩte nĩ ũndũ wa biacara ciake ndokĩte nĩgetha atũteithie okĩte nĩgetha arute kĩrĩa ekũruta gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩkĩo oka okire ambire akĩamba agĩaka reri. nĩgetha kĩrĩa ekuonana gũkũ thĩinĩ acokie one njĩra ya, ya, ya, ya gũgĩtwara kwao koguo maũndũ maitũ mahĩtanire kana mambĩrĩirie kũhĩtana mũthũngũ oka tondũ mũthũngũ ũcio wokire ũrĩa wambĩrĩirie kenya yambĩrĩirie ta kambuni ya imperial british east africa company na kambuni ĩyo yarĩ ya mũthũngũ wetagwo William Marknor Moscot. Ũguo Kenya yambĩrĩirie ta kambuni ya kũgucia indo kuma interior ciũke na reri icoke rũraya na noguo kũrĩ tondũ mokire makĩona kwĩna kwĩna ithaka cia macani ingĩrĩmwo macani cia gũkũ gĩkũyũ-inĩ ta kũndũ ta tigoni na na gĩthũngũri area ĩyo na rĩmuru na na kũndũ ta kĩricũ eh, na makĩona nĩ kũndũ kũngĩkũrio kahũa rĩu kwoguo moka ũndũ ũrĩa warĩ wa mbere nĩ wa kũrutũrũra andũ kũu maikaraga makĩrutũrũra andũ kuma area ya tigoni na gĩthũngũri makĩmathamĩria amwe makĩthamĩrio icagi-inĩ na amwe magĩthamĩrio eh, makĩheo mĩgũnda arĩa marĩ royo arĩa marũgamaga na mũthũngũ nĩo maheirwo mĩgũnda no arĩa matarũgamaga na mũthũngũ nĩo matwarirwo icagi-inĩ koguo guguka karugia arĩ ũmwe wa arĩa mareganaga na thũngũ nĩkĩo athamĩirio ndĩia tondũ ona baba mũnjiari ũcio cira aciarĩirwo ndĩia Na guka ucio karugia atuire baba akionga. Riu ni rugano ndahetwo ni cucu tondu waigua ni ndegetwo ni cucu ucio waciarite baba baba eh, cira. Koguo ngakiona hihi rugano rwakwa eh, ni classic example ya maundu uria mahitanire na makihitanira guka ũcio karũgia, na makĩhĩtanĩra baba cira, na makĩhĩ, na, na makĩhĩtanĩra niĩ rĩu ndĩ rũciaro rwa gatatũ kuma, kuma kwĩ guka karũgia. Na rĩu niĩ nĩ nũngĩte tondũ matihĩtĩ, matihĩtanĩire rũciaro rĩrĩa niĩ rĩu ndĩ naruo. Na ngakĩona tondũ kwĩna mahĩtia maingĩ mũno mekĩkĩte, eh, nĩ tondũ wa mũthũgũ. eh, gũgĩũka gũgĩkorwo nĩ kwagĩa na ndũgamano ya andũ arĩa ma- marũmagĩrĩra mũthũngũ royalist a mũthũngũ na gũgĩcoka gũgĩũka gũgĩ- gũgĩkana harĩ andũ marabingana na ũhoro ũcio wa mũthũngũ hakĩgĩa na ũhoro ũcio wa royalist na hakĩgĩa na ũhoro wa itungati na ũhoro ũcio wambĩrĩirie tene tondũ ũngĩririkana harĩ thuku arĩ ũmwe wa kũregana na ũhoro ũcio na thuku athamĩirio kisimayo

Na maataraga mĩaka na mũtĩ wĩtagwo thũngũya, ũrĩa ũrutaga kĩro thutha wa mĩaka mũgwanja mũtitũ-inĩ wa Karura. Kwoguo watara, maagĩrĩirwo nĩ Mwangi ĩcokerie Maina wathani mwaka wa nineteen thirty five kana kuma thirty nginya thirty five. Tondũ mĩaka ĩyo ndĩa fix agwo atĩ no mũhaka twĩke ũmũthĩ. Nĩ gwataragwo maũndũ maingĩ okorwo nĩ ta bũthi kana bũrũri wĩna bũthi. Kwoguo ngakĩona niĩ no nyite itemi rĩnini kũringana na ũũgĩ ũrĩa Ngai aheete na wendo ũrĩa ndĩ naguo wa rũrĩrĩ nĩ getha tũcokie rũĩ mũkaro. Tũcarie njĩra ĩrĩa tũngĩcokia rũĩ mũkaro na tũnine rũmena rũrũ rũkoretwo ho rwa Ngati na Itungati. Ũndũ ona rĩu ũngĩthikĩrĩria thĩinĩ wa bũrũri nĩ ũkũigua andũ angĩ mareĩta itungati. Hena rwĩmbo rũrathire rũkĩinwo rwa itungati. Although rĩu mũndũ ndangĩkĩrũgama akiuge atĩ arĩ ngati tondũ ti ũndũ mwega ngati ciekaga. No ngati na itungati nĩ nĩ a mũthirima ũmwe. Ithuĩ othe tũrĩ a mũthirima ũmwe. Tũrĩ a a baba Gĩkũyũ na maitũ Mũmbi. Kwoguo ũndũ ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka Nĩ gũcaria njĩra ĩrĩa tũngĩhorohia andũ aya macokanĩrĩre, tũgĩe na ituĩka, Maina acokerio wathani nĩgetha twambe kĩondo twĩ hamwe na tũgĩe na kũhorohanĩria ti kũrũa kuga atĩ we warĩ ngati, we warĩ gĩtungati, we nĩwe woragire baba, we nĩwe woragire maitũ, we nĩwe wa, tondũ ta rĩu niĩ maitũ na baba mamenyanĩire kũndũ gwĩtagwo Tanganyika. Gĩtanganyika mwena wa Moshi. Ndaiguaga makiuga Lake Nui, no ndarora niĩ ndionaga ũhoro ũcio wa Lake Nui, ndarora mabu-inĩ, no andũ arĩa marĩ kuo, ta rĩu ta cũcũ nĩ akĩnjĩrire makoragwo kũndũ gwetagwo Lake Nui, na nĩ makoragwo na andũ metagwo Mararusha, a kuma Arusha. Na njuge atĩ baba rĩu tondũ me icagi-inĩ, guka nĩ athiĩ gĩcagi gĩa Tiekunu na baba nĩ aciarwo, at some point nĩ mathire Tanganyika. Na me Tanganyika nĩguo baba monanire na maitũ, tondũ nao arĩa a kũrĩa a Kera arĩa a mbarĩ ya Gathagu, wa Werũ, wa Wahinya na mũtumia wake nĩ mathire kũu mwena wa Moshi Tanganyika. nĩkuo monanĩire eh, na na- na mami baba monanĩire na mami niĩ ndĩna mũrũ wa maitũ waciarirwo kũu tanganyika na agĩkuĩrwo kũu tanganyika eh, ũrĩa warĩire gĩthathi rĩa baba etagwo karugia na agĩkuĩrwo kũu tanganyika na kwĩ mwaka wa 1953 kana 52 watuĩka declared emergency yatuĩka declared agĩkũyũ othe nĩ marutigũrirwo tanganyika baba rĩu na na cũcũ

Na maitũ nake nĩmacokire Gibeia, o gĩcagi kĩrĩa moimĩte. Na me kũu nĩmathiiaga, karũũgĩa maaciarĩtwo marĩ ihĩĩnya, na airĩĩtu eerĩ, nĩ kagiri, tondũ nĩũiguire ngĩkwĩra atĩ geetagwo Waweru wa Ciira wa Karũũgĩa wa Kagiri wa Kĩania. Kagiri aaciarĩĩte ihĩĩ inya, aaciarĩĩte Kĩania, agaciara Gĩturu, agaciara Karũũgĩa nĩwe warĩ wa gatatũ. Na agaciara Manjaũ, nĩwe warĩ wa kana. Na agaciara airĩtu erĩ, Nyambia kana Wanjikũ na Wanjirũ kana Njica. Rĩu anake aya erĩ, mũndũ ũyũ wa mbere Kĩamina athire gũcaria ũtũũro Moro, no anake aya a Karũgiri erĩ, nĩ maathire, nĩ maandĩkĩtwo nĩ andũ mĩri ĩno rĩu ya Tigoni na raini, nĩ maandĩkĩtwo nĩ athũngũ marutaga wĩra kũu kwa athũngũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mĩgũnda ĩyo yanjĩrĩirie kuoywo nĩ athũngũ, mateithĩrĩirio nĩ, nĩ, nĩ, nĩ, nĩ, nĩ, nĩ citibũ wetagwo Luka Kahangara. Eh, ũyũ baba Gĩturu na Manjaũ nĩ mathire makĩheo mũgũnda kũrĩa Rari, kũrĩa ona bamĩrĩ ciao irĩ ona rĩu. magĩkĩheo rũthanju rũmwe rwa, rwa gĩturu na rũthanju rũmwe rwa, rwa manjaũ na rĩu tondũ maitũ e kũrĩa ndĩia mena cũcũ nĩ mokaga gũcera gũkũ rari kwa, kwa, kwa, kwa ithe rĩu wa, wa mami kwa maithe wa mami rĩu aya ciana na, na, na gukawe e, na, na ithe ũyũ ũretwo gĩturu na manjaũ mekũu rani mangĩa ũrĩahĩa nire muma muma wetagwo wa mbĩ na mami arĩ kũu ndikĩũĩ kana mami nĩanyuire muma kana ndanyuire muma no mami nĩanyitirwo na akĩohwo kiugo-inĩ gĩa kĩrenga ũhoro ũcio ndaheagwo nĩ heagwo nĩ baba rĩu mwana wa wa wa wa manjaũ wĩtagwo kĩhara ona rĩu wĩ muoyo Akanjĩra ũrĩa atwaragĩra mami kĩrenga kiugũ, harĩ kiugũ kĩarĩ kĩrenga, na mami nĩ mahũragwo mũno nĩ ngati, na mahũrwo mami ngwĩciria he handũ athũkire thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, na nĩ acokire agĩthiĩ akĩoherwo Kĩambu, na akĩoherwo Kamĩtĩ, na akĩoherwo gũkũ Lang'ata. Ragata haha harekĩrwo ũhoro wa wa majeshi na kĩ. Tiga ragata, tiga ragata, ragata prison ĩrĩa rĩu tũĩ. Gũkũ kũrerwo Uhuru Gardens. Kũu nĩkuo kwarĩ njera ya ya andũ nĩkuo mami rĩu moheirwo. Na mami nĩagĩcokire akĩohorwo na baba agĩcoka akiuma thitĩini agĩũka ndĩia. Rĩu niĩ ndaciarirwo thutha wa baba gũka.

kwä gä tungati Ĩĩ. thĩinĩ wa wa- wa hĩndĩ ĩrĩa athũngũ mokire eh, nĩ monire rũrĩrĩ rwitũ rwa gĩkũyũ atĩ nĩ rũrĩrĩ rwebangĩte gwitũ nĩ twarũaga na mathai na mathai na nĩ twarũaga na andũ metagwo wagara na nĩ twarũaga na andũ metagwo ikamba tondũ ikamba rĩokaga na na arabu kuma mombatha tondũ coastal strip ĩno ũiguaga ten ten mile strip yanagwo nĩ nĩ nĩ mwarabu wetagwo Said Said Bakash Ah, na nĩ maroaga na andũ metagwo wagara wagara ngwĩciria nĩ andũ maimaga ethiopia magereire gũkũ gũkũ gũgĩtwo iciono na nĩ maroaga na mathai na gĩkũyũ nĩ kĩebangĩte atĩ icagi iria ciothe ciariganĩtie na mathai cietagwo ihingo cietagwo kĩhingo gĩcagi kĩu gĩakoragwo gĩthiũrũrũkĩirio na kĩna security yake anake a Gĩkũyũ tondũ ũkũrĩkia gũtuĩka atĩ ndegwa nĩ watuĩka wa njama ya ya kũgitĩra bũrũri nĩkĩo keragwo kahĩĩ nĩ kagiri nĩ kagiri ga kũgitĩra mũciĩ nako kairĩtu nĩ karĩki koguo Gĩkũyũ nĩ kĩarĩ nĩ kĩarĩ already organized kũrũa haro koguo mũthũngũ hĩndĩ ĩrĩa okire na nĩ kĩarĩ organized ũhoro wa kũhoya Ngai ũhoro ũrĩa tũhoyaga mwene nyaga. Eh, koguo mũthũngũ hĩndĩ ĩrĩa okire mũndũ ũrĩa onire threat nene mũno nĩ ya mũgĩkũyũ na akĩona njĩra ĩrĩa eh, njega kana ĩngĩhũthĩrwo nĩ ya kũmũtigithũkania na wĩtĩkio ũyũ wake na kũmũtigithũkania na magongona maya ekagĩra ngai na akĩanjĩrĩria kũheenereria andũ moke manjĩrĩrie gũtuĩka Akristiano. Na nĩ ahotire tondũ rĩu ũngĩrora eh, Scottish, eh, Scottish kĩrĩa Church of the Scots uh, of, uh, Mission ĩno ĩ Kikuyu ĩrĩa pasta wa mbere arĩ Reverend Musa Gĩtau eh, nĩ manjĩrĩrie gwatũrania Gĩkũyũ nĩgetha warĩ na arũmĩrĩri a athũngũ a kristiano na rĩu kwanjĩrĩria hĩndĩ ĩyo na 1890 moka makenjĩrĩria gũkonvati andũ ndini-inĩ ya ũkristiano na gũkĩgĩa na andũ angĩ mareganĩte na ũhoro ũcio wa ũkristiano na makĩanjĩrĩria kũrũa na ũhoro ũcio wa gũtunywo ithaka

anjĩrĩirie agitation ĩyo ya kuonania ũhoro na na na akĩ- na akenda kũragwo harĩ thuku akenda kũragwo mwaka a- a- okire endaga gũka gũikio ndururumo-inĩ ya ya camia haha thĩka tondũ karura yaimĩte ngomu nginya hau camia o nĩ twanyitana Tũranyitana. harĩ gĩkuũ okaga aikio rũĩ okaga gũcirithĩrio hau harĩa mũtĩ ũyũ wĩ gatũma-inĩ mũguma ũrĩa wĩ gatũma-inĩ nĩho acirithagĩrio nĩ athũngũ na athamaki arĩa marĩ kuo a gĩkũyũ nĩgetha aikio rũĩ rwa cagi no mũndũ ũmwe waimĩte embu eh, mũthamaki ũmwe waimĩte embu Akiuga thĩinĩ wa mũtugo wa Gĩkũyũ, mũndũ o na arĩkio na kĩano kana akĩgaragario na mĩatũ nĩ etĩkagĩrio eyarie. Rĩu harĩ Thuku akĩyaria tondũ hĩndĩ ĩyo harĩ Thuku arĩ mũndũ mũnini, arĩ mũndũ wa mĩaka maybe twenty five, agĩkĩyaria akiuga niĩ ndirĩ kĩndũ, niĩ ndirĩ mũgũnda o na ndirĩ mũka. Ũguo niĩ indo iria ndĩrarũĩra ti ciakwa, hatirĩ kĩndũ gĩakwa ndĩrarũĩra, no ndĩrarũĩra atĩ gũkũ andũ ũguo nĩ mokire magĩtũtunya ithaka, magĩtunya maithe maitũ ithaka, eh, rĩu tũtũũraga tũtarĩ ithaka. Ũguo niĩ ti kĩndũ gĩakwa ndĩreka atĩa, Ndĩra- ndĩrarũĩra. Na rĩu harĩ thukuru nĩ ũndũ wa kwaria mĩario ĩyo, ndoragirwo, ndaikirio hau Chania, acokirwo agĩũka akĩohwo gũkũ Central Police Station. kũrĩa mũtumia ũmwe wetagwo Nyanjirũ okire akĩra arũme okorwo matikũhota gũthiĩ kũruta harĩ thuku kũu borithi marute mĩbuto mamanengere manengere atumia nĩ megũthiĩ na nĩ mekũruta harĩ thuku. Na nĩ ma Nyanjirũ nĩ atongoririe andũ na agĩthiĩ na nĩ akuĩrĩire hau. Nyanjirũ arĩ ũmwe wa andũ arĩa marathirwo na kĩrĩa na nĩ thigari cia kũu. Rĩu kwoguo thĩna thĩna wa ngati kana ũndũ ũyũ wa ngati na itungati wambirie tene nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maregana na mũthũngũ na gũgĩũka gũkĩgĩa na muma wa 1929 ah, warĩ kũrĩa tũmutumu na ngwĩciria hihi 1927 wakĩrĩ gũkũ karura eh, wa andũ wetagwo muma wa kĩrore akristiano magĩtheca kĩrore Makiuga atĩ, Niĩ nĩ ndatigana na magongona mothe ma Mũgĩkũyũ, tiga irua rĩa tiga irua rĩa rĩa mũndũrũme. Nao nao itungati ikiuga, Magongona kinya cũcũ mũkũrũ nĩ ekũrua, tondũ rĩu mona magongona ma Mũgĩkũyũ marĩ ũhoro passage rite of passage yarĩ irua rĩa rĩa arũme na rĩa na rĩa na rĩa na rĩa airĩtu. ihĩĩ na irĩĩgũ na rĩu ũhoro ũcio ũkĩgĩa na ndũgamano nene mũno mũno mũno mũno makĩria ya ya kĩrore muochori wa kĩrore na ũkoiga atĩ wee ũgũtũra na mũtumia ũmwe ndũkahikia ndũkahikia atumia erĩ eh, nĩ gũkĩrĩ hihi andũ mohĩgĩrĩire ũhoro wa mumo ũcio ũrĩa wanyuire ũrĩa uh, wanyuagwo na proper wording ya, ya mumo ũcio tondũ nĩ tũgũgĩthiĩ hihi tũkĩonaga andũ mangĩkorwo mena ũhĩgĩrĩru ũcio koguo roho ũcio wambĩrĩirie tene kuma hĩndĩ ĩyo mũthũngũ oka nĩ agĩire na resistance ona kũrĩa athiaga ta rĩu gũkũ eh, gũkũ kĩrĩa gũkũ kwa nandĩ gũkũ kĩricũ kwarĩ na resistance athũngũ nĩ maresistire Famĩlĩ nĩ nĩ marĩcitagwo nĩ nĩ- nĩ- nĩ andũ- nĩ atumia aku koguo na gũkũ gĩkũyũ-inĩ nĩ kwagĩire na lot of resistance no nĩ kwarĩ na andũ royalist arĩa methĩkagĩra ũhoro wa mũthũngũ na ũmwe nĩ Ritho ũcio Ruka Kahangara chief Ruka Kahangara nĩo mahũthagĩrwo kũ kũngania andũ andũ moime mĩciĩ-inĩ yao nĩgetha maheo ma- mathiĩ icagi-inĩ

mũndũ ombĩtwo ena nyamũ yetagwo flight or fight mũndũ angĩona ũgwati kwĩ mũndũ ũraga aikaingĩrĩra nginya ciathĩ mũndũ wĩna guoya na kwĩ mũndũ wonaga ũgwati akaũhũgũkĩra wanaigua andũ moragĩte mĩrũthi na nĩ kũrĩ andũ moragĩte kinya ngari kinya hiti acio nĩ mũndũ ũrĩa wĩna roho ũcio wa kuga aragarũrũkĩra ũgwati ũcio akatwĩra naguo koguo ithuĩ tũtihanaine kũngĩkorwo nĩ ũgwati nĩ kũrĩ andũ mekũra na nĩ kũrĩ andũ mekũgarũrũkĩra ũgwati koguo ũguo nĩguo kuonekanire roho ũcio wa gati wa gũkorwo wĩ loyo arĩa makoragwo me loyo ũhoro ũcio wa thũgũ na nĩ kũrĩ roho ũcio wa kũ- wa kũrũa wa kũrũa na na na na na, na, na roho ũcio na kana kũrũa na mũthũngũ na nĩ kũrĩ andũ makũ- ma- manyitirwo in the middle tarĩu ta baba nĩwaigua ona matiarĩ gũkũ baba arĩ tanganyika marĩ tanganyika no no rĩu tondũ wathiĩ mũgĩkũyũ wothe angĩathiire handũ kana nĩ tanganyika kana nĩkũ no nginya angĩekĩrire kĩrore na ithe we nĩ mũgĩkũyũ na nĩ british subject wa gĩkũyũ koguo handũ hothe mũgĩkũyũ arĩ nĩ angĩamenyekire atĩ ehaha acio marĩ tanganyika marĩtwa mao mothe marĩ ho Ũguo aamaha marĩĩtwa mao maarĩ ho, ũguo kũmanyita na kũmacokia thĩinĩ wa Kenya kwarĩ ũhoro wĩ raithi. Ũguo ũndũ ũyũ nĩguo ũnyingĩrĩte ngenda andũ manjĩrĩrie kũmenya ũrĩa gwathire, tondũ history nĩ njega nĩ ĩtũbundithagia kũrĩa tuumĩte, na ĩgatũbundithia harĩa tũrĩ, na ĩgatũbundithia harĩa tũrorete. thengio na tũhũthĩre mũthuri ti wa werũ Mm. thengio Ah, he maũndũ merĩ ndĩrenda tũrore wa mbere nĩ ugire ũhoro wa gũcoka ihu-inĩ hau nĩ tũracoka nĩgetha tũhote gũtaũkwo nĩ igongona rĩu wega na mũtabanĩrio na rĩatabanagio nĩkĩ no reke nyambe njũrie tũtanauma roho-inĩ wa itungati Ah, harĩ roho wa itungati hĩndĩ ĩyo marahũkaga marũa nĩ mũthũngũ nĩgetha macokerio ithaka macokerio wĩyathi na maũndũ matige kũnyarirwo kũrĩa manyariragwo Ũmũthĩ ũyũ roho ũyũ ũrarahũka wa itungati ũrarahũka ũkĩgĩra kĩ? nĩ hĩndĩ ũkirie kũigua yũndũ yũndũ ũtaciguĩte nau kabere thutha wa mburĩki ĩno ya second cigana ũna tũracokereria tũkuonetie ũhoro ta thagana ĩkĩũga ikara na ithuĩ rĩu

mundu onage ngiri imwe kama ikiri okorwo ni mweri umwe tuma support mwanawe kanyambo no ndimuhe andu aitu muno nigetha na ithu tumekire hinya tuonage andu akwari horo wa unduire witu na muturire witu Thũmbĩ TV eroreri mũrĩega niĩ njĩtagwo JJ Gĩtahiwa Ndrokathi ndĩ mũthikabu wa kanitha wa Priesthood na ndĩ mũtarani ndĩ mũmemerekia ndĩ mũini ndĩ mwandĩki wa mabuku na ndĩ mũthomi wa philosophy mimi ni msomi wa falsafa na nĩ ngenaga na inyuĩ mwĩroragĩra eh, channel ĩno ya Thũmbĩ na wendo mũingĩ oro nani ndĩ mwe wa subscribers koguo we ĩra mũndũ ũngĩ ũhoro wayo na subscribe we mwene na ũcoke wĩre mũndũ ũngĩ ũtarani ũrĩa ũkoragwo haha na kĩrĩra kĩingĩ mũno na maũndũ marĩa metagwo kudu na kwantidu nĩ hakoragwo nginya ngarari cia mĩonere haha tũkoragwo tũhana scientists

na thikĩrĩria Thũmbĩ TV. Nĩ ndĩmwĩraga kaingĩ ma, Thũmbĩ nĩ ĩtũteithĩtie mũno gũthathaũra maũndũ maingĩ mũno, nginya ma ũndũire, nginya ma ago, ago arogi, ahunjia, na ũmũthĩ tũraria ũhoro wa ũthamaki. Na reke njuge Thũmbĩ nĩ ĩndeithĩtie mũno kũmemerekia maũndũ marĩa njũĩ na matindehagia. tũngĩmarĩha atĩa rekei tũ subscribe Thũmbĩ TV ĩgĩe na followers aingĩ nĩgetha ndeto ĩno ĩkinyĩre andũ aingĩ na at the same time nĩ twarĩkanĩra na Thũmbĩ nĩ mekũhingũraga section ga premium tũrauga atĩrĩrĩ o ũrĩa ũngĩthiĩ ũgũrĩre mũndũ nyama aruta wĩra mwega rĩ kana ũmũgũrĩre ranji rĩ rekei tũ subscribe premium ciringi icio ngiri ĩmwe mweri ũmwe rĩ andũ aya anake aya twamahetwo nĩ anake anini harĩ niĩ rĩ nĩ mekũhota gũkũra Nĩ megũtũrehera kĩrĩra gĩgũthathaũra maũndũ tondũ nĩ andũ mekaga ũtuĩria. Subscribe and please those who can afford join the premium premium what? O ũguo wa That mĩaka. the premium section. Good. Tũthiĩ Kajiado. Eh twambe tũrĩe. Yaani- Ĩ kũndũ nĩ kũgũkũ gwathakara ũũ Mami ndutĩra icembe ngarĩkie ibuti ndĩ narĩo ĩnyone tigiti wa gũthiĩ

ta-inĩ, mbembe gwĩkĩra, minji, waru, ũrĩmi wa ng'ombe na mangĩ maingĩ. Kwambĩra haha Gĩtong'othi. The Bravo Republic ĩtigĩtie mburoti inya. Na rĩu ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria nĩ atĩ wĩna kamweke ga kwĩgĩra handũ ũngĩta haku. Just one

nĩkĩ weterere ndũhiũhe ndwanĩrie na ithuĩ aranĩria na madirekta a kambuni ya the bravo republic simon jogu kana peter garoya marĩ phoenix arizona bũrũri-inĩ wa amerika kũgerera namba 316-371-9196 we wĩ diaspora gũkũ bũrũri-inĩ wa jamhuri aranĩria na sales manager joseph maina kũgerera namba

thitima maĩ macukuru mathibitarĩ makanitha na mabarabara nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma mũgũnda ũyũ nĩ ndeka ikũmi kuma kanjendo town na nĩ ndeka ithano kuma mũkawa wa kanjendo resort Broti ici cirendio na thogora mũbacĩrĩre mũno wa 1.3 million mbia cia Kenya kana arĩa me majuu tũkamenderia dora ngiri ikũmi na ĩmwe kwa ũhoro makĩria

Joseph Kenyua kana Clement Njoroge marĩ Kenya wabici-inĩ ciao cia The Bravo Republic Central Plaza second floor kaunti-inĩ ya Nyeri. The Bravo Republic, join the Republic of Ideal Deals. He maũndũ merĩ ndĩrenda tũrore, wa mbere nĩ ugire ũhoro wa gũcokia ihu-inĩ, hau nĩ tũracoka nĩgetha tũhote gũtaũkwo nĩ igongona rĩu wega na mũtabanĩrio na rĩatabanagio nĩkĩ, no reke nyambe njũrie tũtanauma roho-inĩ wa itungathi, Ah, harĩ roho wa itungati hĩndĩ ĩyo marahũkaga marũa nĩ mũthũngũ nĩgetha macokerio ithaka macokerio wĩyathi na maũndũ matige kũnyarirwo kũrĩa manyariragwo ũmũthĩ ũyũ roho ũyũ ũrarahũka wa itungati ũrarahũka ũkĩgĩra kĩ ona ti kwarahũka ũrarahũka ũtũire na andũ Ũroro wa roho tondũ nĩ muma andũ manjuire aya ngatira royo rĩngĩ nĩ muma manjuire na muma ũcio ndũrĩ wa mumũkwo ndũrĩ wehanĩrĩrwo roho ũcio wĩguo na nĩ very alive na njuge atĩ mũno mũno ona ti ũhoro ũcio ũthũkĩtie maũndũ njuge nĩ ũhoro wa gũtigana na mũndũ ũndũire wa mũndũ njori ciugaga mwachamira nĩ mtumwa ithuĩ twĩ ngombo ihinda rĩrĩ we are in mental slavery twĩ ngombo ithuĩ itungati na na ngati ithuothe twĩ ngombo twĩ hostage ya situation ĩrĩa twekorire ya mũthũngũ koguo njĩra ĩrĩa tũngĩhũthĩra nĩ ya gũcoka gwĩ magomano tũ- tũikare thĩ tũgĩe na ituĩka eh, maina manengerwo wathani nĩ mwangi Mwangi Mai na rĩu nao mathondeke mawatho marĩa mekũhũthĩka ta ũrĩa athamaki a Mwangi maneo wathani nĩ Mai na maneo nĩ iregi nĩo mathondekire mawatho nĩo marũngire mawatho twaheo wathani Mai na maheo wathani marũnge tondũ Mai na metagwo nyũngũ nĩ ũndũ wa kũrũnga marũnge maũndũ marĩa magonyokete nĩgetha bũrũri wehanĩrĩre na kĩ- na ng'ũki ĩno ĩkuo tondũ kũ- nĩ- gũtirĩ mũndũ ũngiuga gũtirĩ na ng'ũki nĩ mũrona ciana citũ ũrĩa ihana kũnyua njohi na kwĩrigwo andũ nĩ kwĩrigwo tondũ mbere mũthũngũ aigire gũ- gũtirĩ akĩ- akĩ introduce magoti Akiuga wanyitwo no nginya ũrĩhe igoti na ũrarĩha na mbeca. Mbeca ũkũruta kũ? Ũgũthiĩ kũruta mashamba-inĩ macio ma kahũa na ma macani nĩ getha ũhote kũrĩha kũrĩha baĩni ĩrĩa wabaire. Na agĩcoka akiuga o nyũmba o nyũmba nĩ gũgũkorwo kwĩna kĩndũ igoti rĩa nyũmba, heart tax, na nĩ gũgũkorwo kwĩna, rĩu athuri makĩona kaba gũikara nyũmba kũrĩa kwĩ mũtumia

ciake cia mwĩrĩ ũhoro ũcio nĩ mũ- acio nĩ maũndũ nĩ maũndũ history wona kĩnyua maũndũ history athuri athuri arĩa athuri moĩ ũhoro ũcio mũno harĩa aheani yake niĩ ndĩ mũheani nĩ mũtonyi no no rĩu kwĩna andũ ta ta ta mũndũ ũgwĩtwo ta rĩu ũyũ cibu kanyoka wa mũkono Nĩ andũ mena kĩgera kĩrikĩru mũno, na andũ metagwo a mũrugu wa kĩma, wa, wa kĩmari. Nĩ andũ mena kĩrĩra menjeire kĩrĩra mũno. Na mũthuri ũgwĩtwo Kĩmani wa Boro, mũthuri wandĩkĩte ibuku rĩega mũno rĩretwo Mũtini Mũtaarani, na nĩ njũkĩte narĩo ndĩ narĩo haha. Ũguo maũndũ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũkĩaria, tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro recorded, tondũ mũthuri ũcio ũgwĩtwo Kĩmani wa Boro, nĩ research ekĩte, agathiĩ kũrĩ athuri acio makamũhe ũhoro.

atĩ ndũngĩhota kũruta text ya mũndũ atakũhete rũtha ya ya ya thank you na rũtha rũu nĩ atũheire maũndũ maya mothe watũrehera nginya tũgoti twa nyondo na mũndũ wĩna kamũtwe nake arĩhe igoti nĩgetha athuri nao morĩre thingira meherie igoti rĩa nyũmba kana heart tax ndamarora mothe hĩndĩ ĩrĩa tugaga nĩ tuorire kĩũria no gĩcokeke kana no kĩũrio nĩ kũra tuorire kana nĩ gũtewo twateirwo

o na ithuĩ gũkũ coast province ta rĩu eh, Fort Jesus yakagwo nĩ andũ acio a- a- a- a Portuguese a Vasco da Gama na andũ acio a Portuguese eh, makoragwo makĩhũra makĩndirana na na- na ũhoro wa kũgarũra andũ marenda kũgarũra andũ by force marenda kũndirana kũgarũra andũ by force nĩgetha marũmĩrĩre ũkristiano ũkristiano ndwa- ndwakoragwo atĩ ũkĩheanwo na thayũ Atĩ ũndũ wĩtĩkĩre nĩ ũkũhũrwo nĩgetha wĩtĩkĩre, na mũthũngũ nĩ etĩkĩrĩtio nĩ kinya Pope atĩ oka gũkũ ahũthĩre njĩra ciothe nĩgetha mũndũ ũyũ etĩkĩre gũtuĩka mũkristiano, tondũ thĩinĩ wa mũthũngũ ona ta gũkũ rĩu Amerika eh, matietĩkĩtie mũndũ mũirũ nĩ mũndũ mũkinyanĩru, moigaga mũndũ mũirũ nĩ three fifths of a man. koguo mahinda marĩa mararia ũhoro wa o mena mboni ikũ matiakonsidera atĩ mũndũ mũirũ nĩ mani ti mũkinyi nĩ nuthu nĩ mũndũ ũtingiarĩte koguo hĩndĩ ĩrĩa mũthũngũ okire kũrĩa ithuĩ atwĩtaga acenji kana kana savages nĩ andũ matakinyanĩte ti, ti mũndũ take treatment ya mũthũngũ ĩrĩa akoragwo agĩtreat mũndũ mũirũ ndamũtiritaga ta mũndũ take tondũ aigaga mũndũ mũirũ nĩ treated of a man ũguo wĩ na andũ ikũmi airũ wĩ na andũ mũgwanja na nuthu O na kura cia andũ airũ gũkũ hĩndĩ ĩrĩa ciambĩrĩirie gũtarwo, ciataragwo andũ igana rĩmwe nĩ andũ 75. Wĩ na andũ mĩ- wĩ na andũ i- mĩrongo- wĩ andũ igana rĩmwe. Nĩwona? No wĩ na andũ no wĩ na andũ eh, 75 because mathabu mao marĩ three fifths Mũndũ mũũgĩ nĩ mũndũ ũrĩa Greek is of a man. Nĩ ũhoro mũnene. Ũguo mũthũngũ akĩndiru na mũndũ mũirũ ndatiraga nake tarĩ mũndũ. Ta nĩ tũrore rĩrĩ, ta nĩ tũrore eh, andũ tũhutirie ona ũtanahutia hau eko ndaririkana roho ũrĩa warĩ wa kwa itunga tĩ nĩ wagĩthaire bũrũri wĩyathi Roho ũrĩa wĩ kuo wa itungati ũmũthĩ ũyũ in modern dispensation kana nginya wathani ũrĩa wĩ kuo nĩ ũrona to kũrehe maumĩrĩra o mothe kũrĩ rũrĩrĩ ndũngĩrehe eh, tondũ ithuĩ tũrĩ nyũmba ĩmwe twĩ nyũmba ya gĩkũyũ na mũthĩ gũtirĩ ũhoro wa itungati na ũhoro wa ngati

na na na na anja itũ ti kwĩra na atĩ we warĩ gakunia kana warĩ ngati niĩ moto yakwa nĩ gũcokanĩrĩria rũrĩrĩ rũtuĩke kĩndũ kĩmwe tũnine ũhoro wa roho ũrĩa wa ngati kana ũhoro wa wa wa, wa gĩtungati tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a mũthirima ũmwe tũrĩ andũ a nyũmba ĩmwe ndarikana nyũmba itiumagwo

Kĩrĩma kĩu nĩ gĩtiganwo nakĩo tondũ kĩahutio kĩahota gũtuĩka ningĩ kĩronda. nĩguo tondũ nĩ ndathikĩrĩirie mũthuri ũcio gwĩtwo Captain Kũmũ na nĩ mũthuri hete gĩtĩo tondũ nĩ mũthigari niĩ ndakũra ndarĩ ndarĩ mũthigari nduĩkaga nĩ ngwĩgwatĩte hau eh, nĩ ndutĩte wĩra wa thigari niĩ ndandĩkirwo mwaka wa 1979 Nĩ ndirikanaga nĩ September 13th kũrĩa Mombatha, ndarikruteirwo gũkũ Kirigiti, Kiambu-inĩ, na tũgĩcoka tũgĩthiĩ Mombatha tũrĩ andũ igana rĩmwe rĩa 50 from all over Kenya, tũgĩthurwo tũgĩthurwo tũgĩtigara andũ igana rĩmwe arĩa twandĩkirwo mũthenya ũcio wa mweri ikũmi na ithatũ wa September 1979 na nĩndutĩte wĩra wa jeshi. ya Kenya Navy eh, ngĩruta kuma 1979 nginya 1984 ndĩ ndĩ mũthiari wa niĩ ndarutaga wĩra ndecekaga ũhoro wa logistics ũhoro wa thito ndarĩ stores accountant ndĩ kũu Kenya Navy no nĩ ndacokire 1984 ngĩũka gũkũ Naikuru ngĩthiĩ kũrĩa Naikuru ngĩtuĩka instructor wa recruit wa wa wa, wa kũbundithia recruit Ah, mwaka wa 1985 tũgĩthiĩ tũkĩhingũra thukuru ĩho ĩ harĩa Eldoret ĩrĩa rĩu ĩtwĩgagwo recruit yetagwo recruit Train- recruit training school ngĩikara kũu mĩaka nginya mwaka wa 1988 ngĩcoka mombatha mombatha ngĩthiĩ ngĩikara mwaka ũmwe kũu kenya nĩthĩ ngĩthĩo wĩra-inĩ ũcio wa stores accounting ngĩcoka ngĩũka DOD haha hetagwo Haiga eh, o ndire mwena ucio wa logistics mwena wa DOD supply ngĩikara kuo mĩaka mũgwanja kuma 1989 kinya 1996 nĩguo ndoimire kũu eh, wĩra ũcio wa wa thigari ngĩthana tarĩ kũriza no kwandĩkirwo atĩ ndaheo discharge honorable discharge

na ngĩcoka ngiuma na mĩaka ĩrĩ ngĩũka kũndũ gũkũ gwĩtagwo Munyũ ngĩikara Thĩka ngĩruta wĩra wa biacara ndarĩ na pick up ona rĩu ĩrĩ oho ngĩruta wĩra wa transport wa kũgĩra nyanya kũrĩa Mwea na mananathi ndakuaga gũkũ Delmont Twĩ na andũ twakuaga nao ngakuĩra mũndũ agathiĩ kwendia Kawangware, Ndũnyũ Kawangware, twathiĩte tũkendia nginya gũkũ ah, Ndagurĩti kona na, na, na Ndagurĩti market kũu ũguo nĩ twathiaga na mũthuri wĩho wa Kamwangi eh, wangomboraga rĩu tũgathiĩ tũkoya matunda kũrĩa kũrĩa Belmont tũkamatwara na kũu na nĩ ndutĩte wĩra wa gũkua nyanya Mwea twĩ na mũtumia wĩtagwo Mũikari akoragwo gũkũ thoko ya Makongo Ah, ĩno yĩ makoma haha posta eh, eh, koguo nĩ andũ makĩrĩ na wĩra rĩu ũcio na nĩ ndutĩte wĩra wa transport gũthambia andũ twĩ hau o hau posta na kũrĩ mwaka wa 19 wa 2008 nĩ ndathire Iraq na jeshi ya Amerika tũkĩandĩkwo eh, tũkĩandĩ- tũkĩandĩkwo eh, ngĩthiĩ Iraq ngĩruta wĩra na US Army Ah, mĩaka ĩtatũ kuma 2008 nginya 2010 hĩndĩ ĩrĩa obama aninire ũhoro ũcio wa thigari cia gũkorwo kũu iraq Ah, ngĩcoka mũciĩ mweri ũcio eh, mwaka ũcio wa 2010 na mũtumia wakwa nĩ acokire agĩkua Ah, ũcio wa mbere ũcio twaciarĩte nake ciana nĩ acokire agĩkua mwaka wa 2011 januari mũthenya ta wa ũmũthĩ januari 14 Ũguo nĩ ũhoro wa magegania atĩ maũndũ maya tũtirabangaga tũkiuga nĩ ma mũthenya mũna, no rĩu ũrokire na ũrakabana atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo mũtumia wakwa ahurũkire na akuire na njĩra ya mũtino, na nĩ tũgũgĩkinyĩrĩra hau tondũ niĩ ndirĩ na ũndũ ndĩrenda tũhithe, nĩ tũgũkinyĩrĩra ũhoro wa gĩkuũ kĩu kĩa mũtumia wakwa nĩ tondũ kwĩ mĩario yaragio kũu Mũnyũ Eh, na komo ndimĩũĩ niĩ mũno no nĩ kũrĩ mĩario yaragio atĩ ndakuire gĩkuũ gĩkuũ nomo eh, nĩ nĩ ngwenda gũthathaũra tũgĩthiaga na mbere koguo ngwendaga kuga atĩ niĩ nda- ndĩ mũthigari na nĩ ndutĩte wĩra na andũ a mĩthemba yothe hĩndĩ ĩyo nda- ndathomithagia kũu naikuru na eldoret nĩ ndathomithagia platoni ĩmwe wahota gũkora platoni ĩno ĩna andũ bote na ndĩrĩ kabira ĩtarĩ kuo mũgĩthii mũjaruo mũgĩkũyũ mũmĩrũ mwembu mũkĩrĩnyaga mũwaria maiyũrĩte ũguo na nathĩ ciothe i platoni ĩyo no na andũ arĩa tũraruta wĩra nao no andũ a mũthemba ũcio kũrĩ na andũ a mĩthemba yothe kwĩna gĩkũyũ kwĩna njaruo wahota gũkorwo tarĩ patoni imwe niĩ ĩrĩa ndaturĩinĩirwo yarĩ na mũthamburu na mũnandĩ na mũwaria nona acio nĩo marĩ instructors aitũ na na na platoni ĩyo yakwa ĩyo ndaturĩinĩirwo nayo ya nĩ gũthombochania makabira mothe koguo niĩ ndirĩ niĩ ndirĩ na ũkabira ngoragwo ndĩ naguo eh, ndĩ na bata na rũrĩrĩ na ndĩ na bata na bũrũri witũ wa Kenya na ũrĩa tũrĩ nĩ atĩ eh, set up ĩno ĩho ndĩngĩruta wĩra itikanotwara nĩ nginya ta rũrĩrĩ eh, tũ- tũgĩe na ituĩka tũgĩe na athamaki arĩa megũkorwo magĩthamaka na kũgĩa na gĩcungi gĩa kũmathũngũrũra tondũ kwĩ mũndũ ũtagĩrĩirwo nĩ kuoherwo matathi gũtuĩka mũthamaki na nĩo rĩu ũrona mena mĩthĩgi eh, na nĩ andũ matakinyanĩrĩte ũngĩũria mũndũ ta kũmũ eh, Captain Kũmũ nĩ egũkwĩra tondũ eh, eh, Captain Kũmũ nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩama na ndingĩenda gũkorwo atĩ kwĩna kĩama kĩama kwĩna Kikuyu Council of Elders mũgĩkũyũ aciarwo nĩ mũgĩkũyũ gũtirĩ mũĩ kũrĩ wa kĩama kĩama kana ka Kikuyu Council of Elders mũgĩkũyũ nĩ mũgĩkũyũ nĩ nĩ wa gĩkũyũ ithe nĩ gĩkũyũ na mũthĩ thengiũ mũthuri twa werũ na nĩgetha tũhinge show ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakũmenya wega na njĩra njega na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩgũtaũkĩtwo tondũ ĩno nĩ maiden show nĩ show ya mbere ũguo tũtikwendaga tũhutie maũndũ maritũ mũno andũ matikarigagwo mũthuri ũyũ nĩ ũrĩkũ

e wa kahĩĩ e wa kairĩtu akaigĩrwo ngemi inya cia mbere na wa kahĩĩ akongerwo rũkemi rũmwe rwa citamba na ngemi ici ciarĩ na nongorio e, rũkemi rwa mbere rwarĩ rwa thamaki rũkemi rwa kerĩ rwarĩ rwogo rũkemi rwa gatatũ rwarĩ rwa rathi Rũkemi rwa kana rwarĩ rwa ũtonga na kahĩĩ gakaigĩrwo rũkemi rũmwe rwa mũico rwa ũcamba tondũ kagiri nĩ kagiri ka mũciĩ nĩko kagitagĩra mũciĩ na kũgitĩra rũrĩrĩ. Mwana ũcio aciarwo arĩkia gũciarwo mũthuri nĩ athĩnjaga mbũri ya ngothi. Kana gaka kena nyina nĩ gathĩnjĩrwo mbũri ya ngothi. gakonga kĩndũ ĩno kena nyina eh, na gakinyia mĩaka ta ĩtano eh, nĩ gacoka gĩthu-inĩ gagaciarwo rĩngĩ ĩyo nĩ right of passage gagatigaga gwĩtwo mwana wa kahĩ kana mwana wa kairĩtu gagetwo kairĩtu kana kahĩ mehia kana maũndũ marĩa kangĩka kuma hĩndĩ ĩyo gacokio ihu-inĩ gaciarwo rĩngĩ nĩ mako nĩ matiga gũtuĩka ma nyina no kuma gaciarwo nginya gũcokio ihu-inĩ mehia mothe marĩa mangĩkwo ona magongona marĩa mothe nyina gatiaimaga gwĩ nyina gatiaimaga nyũmba ya nyina no rĩu hĩndĩ ĩno gatuĩka kahĩĩ kana kairĩtu nĩ gekũhota gũtumwo Gũkũ gũcokia ihu-inĩ tondũ nĩ mbũri nĩ igongona na ndikwenda gũtarĩria ũhoro wa magongona tondũ nĩ ngwĩrire nĩ ndirĩ mũgongoni, no nĩ mbũri yathĩnjagwo gũkaenacwo gũciarwo gwa kana kau mũthenya ũrĩa gaciarirwo. Ona kwarĩ koiga gokaga na mũndũ ũrĩa wagaciarithirie kũngĩhoteka. angĩkorwo e muoyo nĩ okaga nĩgetha meke igongona rĩu harĩ ũrĩa igongona rĩu rĩgĩkagwo na ti magongona nĩ ndakũra ndirĩ mũgongoni no nĩ kũrĩ andũ moĩ ũhoro wa igongona rĩu rĩa gũciarwo rĩngĩ thengiũ mũthuri ndĩrenda hĩndĩ ĩngĩ tũgĩũka twambie topic ĩmwe kwa ĩmwe tũgakorwo tũkĩmanengereria tũmere nĩ rĩkũ kwanjia nĩ rĩkũ gũcoka kũrĩa marĩkuonaga na mũno makĩria harĩ ha matigari ndondire wĩna TV ĩrĩa ĩta Matigari TV kũrĩa YouTube ũguo kĩrĩa gĩaku nĩkoragwo kũu gĩkĩingĩ nĩgetha magũthikĩrĩria mũgathiĩ na mbere na gũtunyana nduma gũkiuga gũkũ nĩ gũtunyana nduma harĩa mũndũ arigĩtwo nĩgetha ũtangĩmenya kũrĩa umĩte ona kũrĩa ũthiĩte cingĩkorwo ciĩ ng'ano cia marigũ ũguo ndĩrenda uge ũhoro mũthenya wa ũmũthĩ

Ĩĩ, nĩ- nĩngwenda gũ- kũgeithia mũtonyi wakwa ũcio ũretwo chifu kanyonga wa mũkono kwao nĩ kũrĩa kĩnoo nĩ mũthuri tũcemanĩtie nake ngwĩciria tũcemanĩtie nake maita merĩ na ndikĩũĩ kana nĩe- nĩekũndirikana na nĩ ngwenda kũgeithia athuri othe a mwaki wakwa wakwa njũa ah, na mwaki wa kĩratina na mwaki wa mũnyũ kũndũ gwĩtagwo gĩthima Ah, na nĩngwenda kũgeithia mũthamaki wakwa wĩtagwo wa karatũ e harĩa Landless rorete na mũnyũ acio nĩwe ingĩenda kũgeithia thengiũ mũno makĩria na ũrĩa kũu washington onae wakĩona ihinda no ũkĩgeithie njagu citũ cikũrĩa phoenix arizona makĩigua nao me mũciĩ thengiũ mũno makĩria gũkũ nĩ gwathũkũ tv tabarĩra ĩno ĩtagwo ritho rĩa ũndũire na mũthenya wa ũmũthĩ Tũkiuma na mũthuri ti Waweru. No nĩmonaga gũkũ gwa Thũmbĩ TV ona kũrĩa Matigari nĩ rĩkoragwo kuo kwa ũingĩ, ũguo ũngĩmũhe support ah, na njĩra ya gũ subscribe no akĩigue mũciĩ nĩgetha nakĩo kĩrĩra kĩmume togo. Gũkũ gwa Thũmbĩ TV, Thũmbĩ TV nĩ kambuni ĩrĩ rungu rwa iburi inene rĩa kambuni ĩtagwo The East African Royal Band. East African Royal Band ĩkoragwo na kambuni ingĩ ta The Bravo Republic, Thũmbĩ TV, Vipimo Afrique, tũgathiĩ tuunĩte njara. The Bravo Republic nĩyo ĩkonagĩria twĩro tũrĩa wĩna tuo na in fact The Bravo Republic nĩrahingũrire mĩrango angĩkorwo nĩ ũretha kagũnda handũ ũka warie na The Bravo Republic ũmere nĩ ndĩretha kagũnda gaka ndĩraketha kũna tũtigithanio na nĩmetĩkĩrĩtie angĩkorwo he kagũnda ũrendia ũka gũkũ gwa Thombo TV ũnengerwo kambuni ya The Bravo Republic uge kagũnda gaku gekũ ũrakendia atĩa Karakinya atĩa? Twaberibara itũra nĩgakuna maratathi mekuo tũgoka handũ the TV tũgakaĩrĩra. Angĩkorwo nĩ ngari ũretha any property na the provided public nĩmanĩnjaga property. Ũngĩkorwo na property na ũrenda kũmanĩnjĩrwo ũka tũikare thĩ tũiguane. Gwakwa wabici gũkũ bũrũri-inĩ ũkwaranĩria na mũndũ wĩtagwo Clement Njoroge ĩkoragwo kũrĩa Central Plaza.

ĩ thĩinĩ wa controlled development thitima maĩ macukuru mathibitarĩ makanitha na mabarabara nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ kuma mũgũnda ũyũ nĩ ndĩka ikũmi kuma kanjendo town na nĩ ndĩka ithano kuma mũkawa wa kanjendo resort broti ici cirendio na thogora mũbacĩrĩre mũno wa 1.3 million mbia cia kenya kana arĩa me majuu tũkamenderia dora ngiri ikũmi na ĩmwe kwa ũhoro makĩria

Joseph Kenyua kana Clement Njoroge marĩ Kenya wabici-inĩ ciao cia The Bravo Republic Central Plaza second floor kaunti-inĩ ya Nyeri. The Bravo Republic, join the Republic of Ideal Deals. Ĩ kũndũ nĩ kũgũkũ gwathakara ũũ. Mami ndutĩra icembe ngarĩkie ibuti ndĩ narĩo ĩnyone tigiti wa gũthiĩ

Tainĩ, mbembe gwĩkĩra, minji, waru, ũrĩmi wa ng'ombe na mangĩ maingĩ. Kwambĩra haha Gĩtong'othi. The Bravo Republic ĩtigĩtie mburoti inya. Na rĩu ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria nĩ atĩ wĩna kamweke ga kwĩgĩra handũ ũngĩta haku. Just one

nĩkĩ weterire ndũhiũhe ndwanĩrie na ithuĩ aranĩria na madirekta a kambuni ya the bravo republic simon jogu kana peter garoya marĩ phoenix arizona bũrũri-inĩ wa amerika kũgerera namba 316-371-9196 we wĩ diaspora gũkũ bũrũri-inĩ wa jamhuri aranĩria na sales manager joseph maina kũgerera namba 0722 735 569 tũkũnengere plot wĩke ũrĩa ũkwenda nayo ũrĩme wake wĩkĩre mũkawa anything you want karibu sana gũkũ Rĩmuru kwambĩra gĩtong'othi. The Bravo Republic. Join the Republic of Ideal Fields. kwa makĩria ma mĩaka mĩrongo ĩtano na ĩtano akoretwo arĩ mũtaari wa ngwatanĩro ya world health organization who akoretwo arĩ mũtaari wa ngwatanĩro ya united nations educational scientific and cultural organization unesco akoretwo arĩ mũtari wa ngwatanĩro ya the common market for eastern and southern africa nĩyo comesa akoretwo arĩ mũtari wa ecumenical pharmaceutical advisory network apn akoretwo arĩ live governor wa agriculture society of kenya ask arĩ lecture mũnene wa egerton university hĩndĩ ĩyo ĩgĩtwo Egerton College atanathiĩ kuongerera mathomo ma ũrigitani mabũrũri-inĩ ma rũraya akoretwo arĩ njorua ya ũthundũri wa ndawa cia kũrigita mahiũ ethno veterinary medicines nĩ mũthundũri woma wa ndawa cia mĩmera na tũtambi crop protection products nĩ veteran wa maumau gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mwamũkĩri wa ngerenwa ya ũpresident nĩyo the head of state commendation hsc nĩ ũndũ wa ũhotani wa mawĩra make Dr. Jack Kaguo Wagethae Healing is a process. It's not a day's event. Dr. Jack Githae nĩ mũrigiti woma wa mathĩna ma aphrodisiac kana hinya wa ũndũrũme weight loss, arthritis, ulcers na gastritis, infertility contraceptives kana gũbanga ũciari general chest problem sickle cell anemia malaria typhoid amoeba brucellosis diabetes high blood pressure na arĩa manyuire ndawa cikĩregera mwĩrĩ nĩguo antimicrobial resistance rĩu thĩna wanyu wathira o ũguo ũtaari wa dr jack gĩthae nĩguo ũcangĩire hanene gũthondeka ndawa cia ing'ũki ta covid-19 ebola na ũgĩ ũrĩa arĩ naguo wa ũrigiti arauga no ũhonie mangũ ũtaneciria gũcenjia thibitarĩ kana ndawa amba waranĩrie na dr jack gĩthae ndangĩaga ũtaari angĩkũhe kana akũrigite dr jack gĩthae to nginya agotorie na cindano mwĩrĩ kana capsules mĩhuko nĩ athondekete macani ũnyuage ta cai mũcere ofici-inĩ nene mwena wa rũrĩng'ũ meeting point county-inĩ ya nyĩrĩ kana nairobi mwena wa donholm shopping complex ona kana ũtũcerere gong roads feds church international kwa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno 0722 442501

tũcerere ũmũthĩ Ruhiro Avenue House kurigania na bengi ya KCB Thika Town tũrĩa kwĩna Safaricom Customer Care Limuru twĩo hau Equity Bank Rwaka nĩ kurigania na Clean Shelf Supermarket Makongo Thika nĩ Madaraka Market na Nairobi CBD twĩ Odioni o hau Quickmart tũhũrĩre thimũ mũthenya wa ũmũthĩ 0703 355 311 Topaz Driving and Computer College, flagging your road to safety. Riboti cia magegania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera. Thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ, thũmbĩ cia mĩtangĩko, kĩremanditi, ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi. Ciaga gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe. Tiga gũciguaga na andũ. Subscribe ũmũthĩ tũkwe gĩtũmi kĩa why life is for the living. Ningĩ tũrũmĩrĩra nenda-inĩ cia Facebook na Twitter at Thũmbĩ TV. Tũgũikie mbere. Subscribe. Thũmbĩ TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now.